Jahechakuaáta ko árape ñe'ẽ mbo'ehaópegua reheve. Iporã hína ñañemomandu'ami jey pe ñañemoarandukuaaha ñaimeha guive. Jahechami tembiaporã ko árapegua, he'i ñandéve péicha, ñe'ẽ mbo'ehaópegua, péva ha'éna ñanembo'epyrã ko árape. Ñe'ẽndy mbo'ehaópegua, avei jahechakuaáta mba'épa ikatu hína jahupytyséva ko tembiapo pahápe. Oikuaa ñe'ẽ mbo'ehaópegua, ohechakuaa jehaipyre mbo'ehaópegua ha avei oipuru ñe'ẽ mbo'ehaópegua. Ñamañami ko'ápe jahecha che rapykuépe ko'ápe mbo'ehao ra'anga jepa. Iporãiténgo ñane mbo'ehaokuéra ko'a ñane retãme jaguerekóva. Ha ápe ñande rapicha oĩma mbo'ehao renondépe. Ajépa iporã poyvi ñane retã Paraguái mba'e ha mbo'ehao avei iporãrasa. Arandu kaendápe aháta ajeporekami ko atiañe'ẽ reheve. Ñe'ẽndy mbo'ehao pegua ja'e jaikuaataha ko árape ajépa jaguereko péicha hína mbo'ehao. Heta mba'e jaikuaata hína jaipurúva ñe'ẽndy ko'ápe ko árape. Jahechakuaami ko'ág̃a mba'eichaitépa, mba'épa pe karai jahecháva pépe ojapo hína, pe apytyvõ ojapóva avei mbo'ehaópe, ojapóva hína ñemopotĩ, ajépa omopotĩ, péicha hína ko'ág̃a ñande ojapo ary ñañepyrũa jaipuru alkohol ja'eháicha ñamopotĩ porã hag̃ua ñane rembiapo ha ñane rendag̃ua. Jaguerekóma péicha. He'i ñandéve ápe, Mbo'ehao ary ñepyrũme. Mbo'ehao ary ñepyrũme. Oñepyrũtavo mbo'ehaópe jeho ary ñepyrũme, heta mba'e ojejapo oñeha'arõ hag̃ua temimbo'ekuérape. oñemopotĩ ha avei oñembosa'y, mbo'eha koty, apykakuéra oñemoĩ hekópe g̃uahẽrã. Umi mbo'eharakuéra katu ombojegua opa tenda umi mba'e isa'y opaichaguávape ñanembohorýva jahechávo. Túva hasykuéra avei oipytyvõ omboykue ka'avo vy'ápe oñondivepa. Ipotĩmbáma ogyke hai, oĩma haiha ha opa mba'e oñepyrũ hag̃ua ary ñemoarandurã. Jahechami ko'ã ñe'ẽ mbo'ehaópe ojeipuruvéva. Jahecháma ko'ápe mbo'ehakoty, mba'eichaitépa omboporã umi mbo'eharakuéra oha'arõvo temimbo'ekuérape ajépa, he'íkuri ñandéve moñe'ẽrãme omopotĩ. Tĩ ombosa'y, omohenda, omohyãkuã asy, ajépa, péicha vy'ápe mbo'eharakuéra oha'arõ hína temimbo'épe iñepyrũrã. Jahechávo ko'ápe mba'e mba'épa oĩva'erã upépe, he'íma ñandéve oĩha aravopapaha Péva hína aravopa paha ikatu hag̃uáicha jahechakuaa mboy aravo pevépa ñamba'apóta. Avei jaguereko arandu karenda umi kuatia ñe'ẽ oñemohendaha hína péva. Jahecháma katu ogyke hai. Avei jaguereko yvyra anga he'i ñandéve ko ha yvyra anga hína. Jaguereko avei mbogueha ikatu hag̃uáicha ñamopotĩ pe ogyke hai. Jahecháma avei oñemohenda paite ko'ã pe mesa. Jaguereko haiháma katu, péva jaguereko va'erã katuete ñanendive pe haiha. Apyka hai umíva ikatu hag̃uáicha ñañemohenda pe mbo'ehakotýpe. Jahechakuaa ko'ápe he'i ñandéve ñe'ẽndy mbo'ehaópegua. Heta mba'éma jaikuaáhína. Ñe'ẽ ojeipuruvéva mbo'ehaópe. Mávapa hína péva jajuhu avei pe pe temimbo'e? Máva piko pe temimbo'e ñamañami hese? Jahecháma katu umi temimbo'e vy'ápe oho mbo'ehaópe, ajépa? Jaguereko kotykaruha, pe pe javy'a hína pe kotykaruhápe. Ñaha'arõntema voi ipu, ajépa ñane kampána jaha hag̃uáicha kotykaruhápe. Jaguereko avei mo tenondehára. Pe aha'e iñakãra'i katu pyry avei kuñakãra'i oĩ omotenondéva ambue mbo'ehao. Jaguereko péicha avei koty jahuha, jaguereko iporã ã mba'e jaguereko hína pe mbo'ehaópe. Jahecháma katu péicha aranduka henda he'i ñandéve ha jahechami la kuatia ñe'ẽ aty rakue oĩ peve. Néi, jaipuru he'i ñandéve umi ñe'ẽ mbo'ehaópegua ñe'ẽjoajúpe. Ikatúnema jajapo upéva pe ñe'ẽjoaju mbo'ehaópe jaipurúvandi umi ñe'ẽndy? Jahecháma péicha he'i ñandéve mále oiporu pukoe ojeroky hag̃ua. Jaguereko pukoe Ha'eína jajeroky hag̃ua ñahendu hag̃ua umi purahéi iporãmba jepéva jaguerekóva ñane retãme. Pe mitã ñaníme oho karuhápe, ja'ékuri pépe javy'a haguépe karuhápe ajépa. Avei oĩ he'i ñandéve iporãite ñande poyvi. Poyvi ha'e hína jaguereko va'erã katuete ñanembo'ehao pe avei. Iporãpe ñande poyvi he'i ñandéve. Jaguerekove péicha, che irũ hesarái haihágui. Ma'erã tiko pe haiha jaguereko, ikatu hag̃uáicha jahai ñane kuatiañe'ẽme. Ipahakuévo jaguereko che mbo'ehára he'i og̃uahẽvo mbyry'aietépe ñamoĩmi pejuha. Imbyry'ái ha'e og̃uahẽvo. Ma'ã tiko imbyry'ái og̃uahẽ, mbo'ehára he'i ñandéve. Péicha avei jahechamíta ñambopapapy oikoháicha pe moñe'ẽrãme aje'i ñamoñe'ẽ va'ekue moñe'ẽrã. He'i péicha ipotĩmbáma ogyke hai, oñepyrũta ombo'ehao jeho ary ñepyrũme. Avei jaguereko túva hasykuéra avei oipytyvõ pe ñeha'ã pe ñemomandu'ami pe moñe'ẽrãme ñamoñe'ẽ va'ekue kuri. He'i avei, Mbo'eharakuéra katu ombojegua opa tenda. Ma'erã piko ombojegua hína ra'e oikatu hag̃uáicha pene ra'arõ vy'ápe mbo'ehao kotýpe. Avei jaguereko péicha oñemopotĩ ha oñembosa'y mbo'ehakoty he'i ñandéve. Jahechami pépe ñamoĩva'erã papapy ikatu hag̃uáicha jahechakuaa mávaraẽpa oñepyrũ ha oñemohenda ra'e ñanemoñe'ẽrãme. Ñamañami hese. Oĩ porã peteĩhápe he'i ñandéve oñepyrũtavo mbo'ehaópe jeho ary ñepyrũme he'i ñandéve, péicha oñepyrũkuri ñanemoñe'ẽrã. Ha péicha jahecha avei upeva'erã oñemopotĩ va'erã oñeha'arõvo umi temimbo'e kuérape. He'i avei kuri umi mbo'ehara kuéra oñepyrũ hague ombojegua opa tenda. Túva ha sy kuéra pene mandu'ápa omboykuérõ guare umi ka'avo kuéra avei oipytyvõ hikuái vy'ápe oúta haguére imitã kuéra mbo'ehaópe. Ha ipy'aguapy ojaguereko péicha, ipotĩmbáma ogyke hai, ikatu hag̃uáicha ojehai pépe pe mbo'ehao kotýpe. Jehecha jey he'i, Ñahechakuaáta ko'ápe mba'e mba'épa opyta ñandéve ñane akãme ko'ã ñe'ẽndy jaikuaa va'ekue ko árape. He'i ñandéve jahechami umi ñe'ẽ ojeipuruvéva ojeipurúva hína pe mbo'ehaópe. Ha péicha jaguereko temimbo'e, avei jaguereko mbo'ehao koty, jaguereko pukoe, pukoe hína ja'ékuri pe ojeroky hag̃ua oipuru va'ekue pe mitãkuña. Avei mbo'ehára jaguereko ogyke hai, jahai hag̃ua, ja'e kuri ajépa haiha ikatu hag̃uáicha pe ogyke haípe oñemoĩ va'ekue jajapo ñane kuatiañe'ẽme. Ha péicha jahecha kuri pe temimbo'épe, ajépa jahecha pe mbo'ehao koty. Iporã, che jepe aikese jey pe mbo'ehao koty pende, bárbaro. Jahecha pe voko he'i ñandéve ikuatiañe'ẽ ryru, ajépa. Haiha pe ajaguereko mante va'erã jaha hag̃ua mbo'ehaópe avei. Ha pukove, pukove ñahendu hag̃ua umi mba'e purory jaguerekóva ñane mba'e teetéva. Ha ápe ambue tembiapo he'i ñandéve jaipuru ñe'ẽ joajúpe umi ohechaukáva ta'anga. Jahechami la ta'angakuéra mba'aitévapa ikatu ko'ápe jajapo ñe'ẽ joaju hína. Mba'e piko pe arai mbo'ehao koty he'i ñandéve? Mba'e ikatu jajapo pe pe ñe'ẽ joajurã? Ikatu ha'e iporã ha hyakuã asy che mbo'ehao koty. térã ikatu ha'e tuichaite pe mbo'ehao koty, ha péicha peñeha'ãta peẽ pe japomí ñe'ẽ joaju oúva peẽme iporãmbajepéva pene mbo'ehao reheve peñe'ẽ hag̃ua. Mokõihápe jaguereko pukoe. Mba'épa pukoe rehe ikatu ja'e? Ñahendu pu mba'epu rory jajeroky hag̃ua, ha péicha peẽ pejéta hína Mba'épa ikatu pépe jajapo mbykymi ñe'ẽ joaju? Jaguereko haiha, iporãite che haiha, che haiha ipyahuete, opa mba'e ikatu hag̃uáicha jajapo peteĩ ñe'ẽ joaju mbykymíva. Ha ipahakue ojaguereko voko, Pende kuatiañe'ẽryru ikatu ja'e tuicha, iporã, ipotĩ. Peẽ pejéta mba'épa oúva peẽme pene akãme péro iporãva pejapo va'erã. Iporãva ha mbykymi. Ha péicha ñag̃uahẽ hu'ãme jahávo ñane rembiapo. Pende mandu'ápe karai omopotĩ va'ekue ñepyrũmbýpe kuri. Jahecháma ko'ág̃a ou Omoirũva chupe avei, ko'ã ha'e hína omopotĩva ñandéve ikatu hag̃uáicha ñaneipytyvõ ha ñamoporã avei. Ñande jeipytyvõ va'erã avei ã tapichápe hína, ani ñamombo yty, ani ñamombo kuatia yvýpe ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra, ñamopotĩ va'erã avei hendivekuéra. Ajépa! He'i péicha, Ndépa nemandu'a heta ko mbo'ehao kotýpe yma ñaneakã hatã he'i pe kuñakarai typeiha jepa. Ha ombohovái chupe tapicha ajépa. Péa upeichaite. Ha ko'ágã katu che ra'y temimbo'éma ko'ápe. Ha péicha hína jaha rei hese ajépa. Néi, ñamohu'ãvo jaho ñane rembiapo iporã ñañemomandu'ami jey hína. Mba'e piko ra'e ñamba'apo ko'ápe? Mbo'ehávo kotýpe ha ikatu hag̃uáicha ñañemomandu'a umi ñe'ẽndy ojeipurúva mbo'ehaópe. Jahecha ko'ápe pe mbo'ehávo koty ja'e haguéicha, ajépa oĩ pe pe áravo papaha, ñanemandu'a oĩha avei aranduka renda, oĩ hína oykehai ja'e haguéicha, yvyra'anga, Jaguereko avei mbogueha, oĩ hína mesa jaguereko jahai hag̃ua, oĩ haiháma katu jaguereko. Avei jaguereko pe apyka hai jaguapy hag̃uáicha ha upe guive jahai.